Żejjed. Ha, għandna l-iskrappjar tagħha l-far biex naħarqu t-tajers, m'hemm bżonn li lkomm ukoll issa. Eh, ħalliha, ma żejda il-flus li noħorġu għat-tajers propja, ma. Kien ħareġ il-film Tokyo Drift darba, dak għax tant idduru l-kantunnieri bi speed jiġu għajnejhom kollha hekk, jiġifieri għalhekk. Ma taħsibx issa li kieku kulħadd jitgħallem id-drifting. Jaf Princess Diana għadha ħajja. Tista' tgħid tifhem għax aħna bli ma nolqtux hawn. Min kitibha di mistoqsija? Ma taħsibx li żejjed id-drifting issa li hemm il-skrapjar tal-adolrata biex naħarqu t-tajers? Fimni għal-paga vera żejjed għax ħass ħażin. Għaw min jaħraqhom fil-mortali biex. Min jaħraqhom smek imma aħna. Eżatt. Aħna ħarqu t-tajers. L-ismek taħraq moħħok ukoll. Ejja. U Stephen Hawking taf minnu? Dak tal-wheelchair. Dak tal-wheelchair? Dak kafrant jew rear wheel drive kellu? Id-diffi weldjat dak ġifi naħseb rieda ta. Li xiex kellu weldjat? Tara fiex iżżomm ġibti f'wax kemm għandek spoon osja. Iktar ma niddejja b'dawn l-affarijiet. Iktar nibża, iktar jiroxx u adrenalina zero ġibtni ġoħħa. L-iktar karozza li taġġel fid-dinja. Qatt irrid nemmen. Aw, jekk ma raħrax taħti llum qatt ma raħra taħti. Donna naqatha. Qass toqgħodli l-helmet. Għaj ma tari xaqal. Ah! Ma noqgħodx! Il-lost. Kemm hawn komdu ġmin. Li għandek bżonna? Ah. Li babel mod!

Di, di, din madonna karozza ħad li dawra bija. Għaw iġli sinsa da dari, ma vera ħad pjaċir, dan id-driver. Xana rajt David? Rajt. Issa sena naqaklu saħna. Għal-bazzani, ma? Għalfej. Laħna u nsuq u bdejt taqbad li saqajja. Ah, ħansi saqajk biss qbatlek. Ah, bdejt fittex ma sib xejn. Kintom jgħidu li tal-karozzi li tqogħdu tafsula għandkom id-duda żgħira vera jew le? Il-mara ma gergrix tiegħek il-bieraħ. Ah, inti tiftakru l-film Chitty Chitty Bang Bang? Jekk tuħu waħda fuq is-sit ta' wara u timla kull memħara, dak xiti xiti bang bang jiġi? Eh, kif għamilt li jint l-ewwel? Eżatt. Ħarġu laqaf Mux boys biss, mux boys biss dwejja. Din tissuqa? Jien u raġel. Intu raġel? Joġburħu l-butterflies ir-raġel. Hemm dil dil-mit li min isuq il-karozza jaġġel għandu d-duda żgħira. Jien ma nistax ngħidlek, u ma fejn sa fejn nista' ngħidlek le. Le, ej, jassaw! Fejn u raġel process jibbi għaw għaw. Inti tħalli jassu il-karozza? Mela, mela. Tabadulek il-kamxaft. Ħin kollu. Ħin kollu? Vera, ħin kollu. Sa dak x'inhu affarijiet. Għandi tlieta tfal ifhimni. Stephen Hawking taf min hu? Opp, żomm għax ġejjin it-tfal, agħta, Spoon, agħta!

Tara, hu l-middle age lesbian. Kien ħareġ film Tokyo Drift darba, tiftakru? Dakka kien semmew hekk għax tant qed intieħdu l-kantunieri bl-ispid jinġebdu għajnejkom. Ġib donat jak veru. Dejjem qegħdin, eh? Jien għandi naqa' Asia ġo fija. Tajjeb fil-mezz u għandi żobbi żgħir. Ġifieri, jekk minflok diesel, il-karozza ntiegħela unleaded, hekk naħxiha? Taħxiha żgur. Nfottiha big time. Eqq. U jekk minflok inġibha barra nimla l-mara u ntaqqal, hekk naħxi ħajti? Fuq ħafna iktar flus żgur. Għax jiena ħajti Down the drain. Ele Jakob. Fejn tħalli l-aktar skid marks? Bit-tires mal-art jew fil-penti warek la kirxa? Tires, tires. Tires, u vera ħallejt ta' skid marks, hemm ta' veru. U ġesu dan biex tela tela, xta kakel u l-magna fuq qudiem. Għax kienet tiżloq l-art. Ammorru l-lemma zejda da' sożijiet. Guys, tinsewx, balta drifti, kom ammorru l-lemma raħan ġib taksijin, issa ta' issa. Ejja, ammorru l-lemma.